my country people una welcome back to my channel today ebuka don come out come review certain twist wey dey inside wey dey come up for this new big brother season 9 wey be say dey come and also fina don come out come explain wetin happen to her today and some of her fans don applaud her while some of them drag her So Fina come come out, come dey explain say one person enter her DM. Ma just read wetin she talk. She say early hours of today, one riffraff entered my DM thinking he can win a one on one banter with me, shaking my head. As in Fina dey try to talk to say nobody fit win her. The person just come inside her DM to come um, do competition of banter with her. No no talk say she na obonge eh, na she be number one when it comes to that type of thing so come say bro get yourself a deodorant i heard you've got mad body odor you shink only one bass card your papa no get sense so people come they say i be natasha because you know say anytime people say they call deodorant people dey always think say natasha but natasha not be guy the person abi no be man na dem dey call bro abi dem no dey dem no dey call women bro too well i no sure say e go be tasha o because two of dem dey in good terms if na tasha tasha for don come out come blast her since so as she make that statement her fan come come out to come advise her come say you are my fave but it seems like you seem but it seems you like to be dragged cause what is this something happened in your dm and you have come here to post it like how Fina come tell am, come warn am, come say kindly block and unfollow me if you can't stand again, please collect their collect chair and sit down. No be force to stand person, if you no like person, no bother to stand am, if the person attitude don tire you, just leave the person, no need for you to even make am public to come dey tell am say I want to leave you, I want to do this, if you no like wetin person dey do, you no like the person lifestyle and you dey follow the person before, just quietly unfollow the person, no come dey make announcement. I no think say na Tasha Phyna dey refer to according to wetin people dey talk online, it is not Tasha to me. So unto Ebuka matter, we all know talk say the Big Brother Naija season nine, the thing dey come out, um, the audition started yesterday, 8 p.m. to be precise, yesterday, and from wetin I dey hear, the audition, the, the gate go close by April 20th of this year. the editions the editions go close by april 20th so if you know say you never apply try to apply so the thing wey be say dey cause controversy online na the um, requirement where ebuka come drop for e page so ebuka come come say bb naija hashtag bb naija auditions are back and this time is a twist the audition requires you and a partner yes E come say, are you a a part of a dynamic duo, a couple, friend, sibling, parent and child? Na this parent and child na im be the the phrase na im be the phrase wey be say people rule out take start to dey drag the organizers of the show. E come say colleague, whatever. Then simply follow the instructions on the second slide. The instruction na that one wey be say dem say make a three minutes video and all those things. See am for my screen. So na im be the instruction. So e come say e come um close di statement wit auditions are now open until april twenty, twenty twenty four so which is next month twenty of next month na im di audition um portal go close. So dis um particular place wey be sey e talk about parents and child, di thing no dey funny to Nigerians, Nigerians come dey sey which kind rubbish be dat why you go sey make parents and child come come be brother it doesn't make any sense so make i show una some of their reaction the first person here say how can a child and his mom or dad be in a toxic show like bbn can you guys hear yourself out me in particular i'm not sure say i support this parents and child matter honestly because the thing just dey strange to me the other one come say parents and child omo person come say abeg no parent and child what's that popular film emoji another one come say this useless show is coming up again god why if you no wan watch the show just no watch am there are so many channels on dstv that you can tune into it's not a must you watch uh, big brother naija so try rest the last person come say i no wan hear say anybody cheat on a partner if you know you are going into that place if you know you are auditioning with your husband or your wife or your boyfriend or your girlfriend try or you or you or your friend your close friend when you know say you get feelings for something like that just know say anything can happen there uh, a lot of things fit spoil for una so if you know say you dey sure of what you they do you fit carry your partner go there all those type of things but if you know so now relationship already they rocky before you won't go there you, you think go spoil well well it's not advisable at all this one wey be say be parent and pikin i no support am because i no understand wetin um, parent and pikin wan dey do for there honestly i no understand what the thing wey be say i see for this new big brother wey be say dey come be say na shippers na e go enjoy am pass because there's going to be a lot of love uh, duos wey be say go dey there shippers go see a lot of people to ship as in the, the thing na second ultimate how they dey call that thing is it love island um i think this one go be second love island show me i go dey here dey wait for the fake ship make i drag them una take care una bye